Caan tawi kan hmang ding in nangmah nih hal chap bantuk in ka van in duhmi te cu Tonzang laknak ah hin tangka in tuak usulaw Kawlram tangka in zeizat hrawk dah kan dih cang hnga? Operation ahhin a ruang cu operation kan tuah hlan ah cu operation ca cun tangka cu zat cu kan herh hei ti bantuk khi maw a biapi deuh ah tiah an rak ruah i kan dih cangmi a zat chim i cu zat rulh ṭhan dingin mipi nih cuticun dah a ṭha deuh hnga? Cun Tonzang hi tah anih hi Tonzang hi myu nikhue a ngeimi a biapi bik si a si bantukin Zeitluk dah control hmuh kan ngeih khawh lai i hihi a pipa in a dih dongh tiangin kanmah nih hin kan la kho thai cang lai maw? Thingṭhiang hmuh hi kan tuah kho cang lai maw ti te kha vun kan telh piak chih te law cun pahnihnak ah tidim a pahnihnak tiah tidim hi zeitindah nan sining a si? Tidim ahhin atu le Brotherhood aa timi hna nih an kah hrulh cang. Hrulh cang tikah nan kah ṭhan te te lai maw? Kahnak hnga tah? A fawi lai maw? Zeidah lawh cang te lai ti te kha ka pu nangmah nih van kan chim ning ka van in ruah ṭhan ko ee. A dang na chim dih hnuah na kan leh khawh ko mah kha cu kaa lum tuk ee. Siseh, Boino Thawngpi nih a chimmi malte ka rak pet ding. Kan mino ralkap an lut ngam lo. A lut cia an tlan. Cu lawng si lo, a lut ngam lomi nih iang an tuah. Ralkap an hmuh le, mipi ralkap an hmuh le, cika in kun men le meithal thawnret pung zaih cu an dil lala fawn. Kei cu iang tein ka let. Meithal tawn dat pung na iaih duh le ralkap ah lut awk ka ti. Ah, Tedim kha kai phim hai sa ding. Lasih Tedim an i ṭha hi phivek in a feh vevau le thlan tlang vek ah a suak ding ti ka phang nasa.

Cungan control thei nawn lo tikah Kawl ralhrang nih duhdui in an khang. Manni ah tla an khang. Inn an khang. Karhsal ding hrangah cu a har zet ding. Cuvekin kan kap le kap lo, kan bawm le bawm lo cu kei nih cu ka sim thai lo, iah ti le ka tlunak si-es a um.

Tiah ti le ralrinnak pek cia bek ah a cang thlang. Donzang, a za tein kan control the zo. Donzang myo ne pumpi.

Hnangam tein nan rak tlung hlei thlang. Aw kha na, ralzam rak tlungmi rengreng nih ralrin dingmi a ummi cu. Lungchung i a langmi kan ralkap pawl nih ah hi na cu an re um thei, cu na cu an re um thei ti le mipi nih thuzum cu ṭul ve. Lamrang tein rak tlung i pian le ṭhu ṭhawng i a sianmi a tam lo ton zangah pian le ṭhu ṭhawng i

Ti kha hi nain mipi ka theihter duh. Cun pakhat le tonzang pattet in online parah a phunphun Brotherhood lam nih CNA nih uk ṭheh in tum ti si. Tonzang operation kha CNF CNA operation si lo. Chinland Council, Chinland Government, Chinland Chin Army pawl nih tuahmi operation si. Tonzang le Chikkha thawn Pattetin ZRA Eastern Command pawl thawn dohawknak a um. Anmah zomi do ding in le anmah siasua ding in kan fe lo, anmah ochung i longtum in feh kan si lo. Kawl ralhrang thawn a ṭuan tlangmi le Kawl ralhrang do hi fekmi kan si ti kha mipi nih fiang tein kan thei a ṭul. Kawl ralhrang thawn an rak um tlang i Kawl ralhrang an rak bawm le cu kha kha kan do a ṭul. Cu vekin Chinland Council i a til duh lomi nih CNF-CNA nih ukṭheh CNF-CNA le ZRA do awknak a si lo, ukṭheh lo. Kan khua kan ram ka kan siang lonak

Cu vekin Tonzang ah tla a lak lo. Sii-inn ram ah khaikam sakhan lawng a tang. Sii-inn rampitu Chugi CNF a va tel riai lo. Khakha Federal Democracy kan feh dan si. Federal Democracy kan feh dan si. Ukṭhe in tum ruangah kap kan siang lo ti cu Mizo tong in cu co thubarol kan ti.

Kawlram sungah meithal a puang hmaisa biknak Kali Tahan Kali Myusi a changtu Chinpi nih a hmaisa biknak Mindat a si. Khami lai ah kha Kawl ralhrang ne ding lawng thinlung kan pu. A ravi vo kum thum a rak kheng. A do le va do fawn lo.

i an hruaimi ah policy dik lo le bum awknak tang i an thusimmi paohpaoh i zum rerotu mino mi pawl fimnak thiamnak nei cio kan si lo maw khuaruat saupi kan ruat caan a thleng thlang atuan te kan rak thawk vekin kan pungyantu kawl ralhrang kan ne ding kha a poi maw tu ah mani mani sun Ni sawmthum pakhat ah Champhai ah Central YMA le YMA sub-headquarter pawl hmuahhmuah le Chinland chung i ummi CC Brotherhood

Brotherhood le CNA-ICNCC nih Central YMA kha hmunkhat ah kan luangza theinak dingin hmunkhat kan um theinak ding in rem uh an ti. Central YMA hnaṭuannak le an thiltinak muamua kha kan zazet anmah ram sungah kan upat. Nain nan ruat sual deuh lo maw?

ka rat tlung i zanlam ah kan hmu awk ngah. Thu tampi kan rel. Aw kan thil thei dan le a taktak in an hnaṭuan dan a var pangolo thlang ve a va dang ve kan lungawi hna kan ṭuan tlang ding an ti. Kannih cu kan ṭuan. A ku ding pathui pahrawnh kan hawl lo. Kan ramsung thil kanmah nih kan thei. Tuni tiangah Chinland Council ah duh paoh a lut thei. Sangka tum pin an ong. Aw, an thurawn in pekmi a ṭha zetzet. Ralzam pawl ko tlung u. Yang ruangah uilui ah ralzam an um. Nan ram hi kan zo i Za ah sawm sarih nanmah nih nan uk thlang, ralzaam pawl kong tlung thlang u, ti. Mui siwah iangtin hna kan ṭuan tlang ding, ti. Cun khuapi paruk sarih lawng a tang thlang. A za ten nam u la, Chinland cu a zalen mei ding theitawp sawh u, an ti. Ralzaam cu la ah ralzaam tlung dingin voi tam tuk kan ko. A tlung duh lomi an pa nih ka in tlung aw ti theihnak thuneihnak kan nei lo. Uilui ah hiangrual ralzaam an um. Hiangruang an um ti cu zo len pata len fai va sutu an khuasung ah tlung an siang lo. Man kan lo sien sak ding kan ti hmanh ah an siang lo. Muisiwa kan thei tawp kan tuan. Muisiwa dika kung tuai hi lancang pathum a um ka sin piah. Khuapi paruk sarih lawng tangmi do. Do cu kan do vivo kan do tum rero. Falam khuapi donak dingah voi ngang hnih hlei hmuh kan tuah an siang lo pi ka ti. A kan thu thei dan kan hnen i rel dan ton a va bang lo ve. Tedim voi li recess pan tui ho in in le khan lo pi. A.